सार सबके दुहत्थी लाठी से पीठ पर मिथिला राज ने छाप दिलिये तो हमरो नाम इंस्पेक्टर धर्मराज ठाकुर ने तू मैथिल सब मरैये के लेल जन्म लेने छै मर सार सब रे बउआ किछ त खा ले पिछला तीन घंटा से तू किछ नहीं खेले है कनी मार भात खा ले ना केना खा लियो माँ केना खा लियो कह हमर मिथिला के लोग हमर मिथिला के लोग सब दिल्ली बम्बई में भटक भटक के टपला खा रहल छै आ हुनके सब के लेल हम जे छै से पछिला तीन घंटा सँ ई अनशन कऽ रहल छी भूख हतारा अनशन कऽ रहल छी आ हम मार भात सँ अनशन तोड़ि दियै रौ बॉय मार भात नहि खा कऽ तोरबे अनसन तऽ की दारू से मुँह मीठ कऽ कऽ अनसन तोरबे रौ सार बेचना बेटा दारू तऽ बंद छै बिहार में ओना ब्लैक में भेटै छै नेपाल से काल्हिो मंगा कऽ पीलहुँ हैं बौआ छोड़ दहक अनसन रौद में बैसल बैसल और कारी भऽ जेबह एक तऽ ओहिना नहि बियाह भऽ रहल छ आ आब तऽ आओर नहि हेतऽ गे पूरा मिथिला उजैर गेलै आ तोरा हमर घर बसाबै के पड़ल छौ अगर आइ भगत सिंह सेहो घर बसाबै के बारे में सोचतथिन तऽ भारत कहियो आजाद नहि होइतै आइ जे छै से जहियासँ देश आजाद भेलैए मिथिलाञ्चल ओहिसँ पहिने कतेक समृद्ध छलैए आजादीसँ पहिने आओर आजादीके टाइम तक लेकिन जहिया देश आजाद भेलैए आओर बिहार सने जे छै से मिल गेलैए बिहार राज्यमे विलय भेलैए तखनेसँ मिथिलाञ्चलके ई दुर्दशा जे छै से भऽ गेलैए ई सार करियाके मार भात खाइत खाइत एते ज्ञान कहियासँ भऽ गेलै रौ सबटा यूट्यूब वाला ज्ञान छै अहाँ हमरा आज्ञा दी सार सबके दुहत्ती लाठी से पीठ पर मिथिला राज ने छापि देलियै तऽ हमरो नाम इंस्पेक्टर धर्मराज ठाकुर ने
नहि एखन कनि रुकि जो हम किछु आओर सोचि रहल छी की सोचि रहल छी सर ई सब पहिने बिहार तोड़े के कोशिश करे एकरा सबके देह हाथ तोड़ दै छियै हमर पूरा पुलिस फोर्स लाठी चार्ज के लेल तैयार अछि बस अहाँ के ऑर्डर के इंतजार छै मूर्ख मंत्री जी लाठी सब में करू तेल लगा के अन्य छै ने तेल तऽ लगेने छियै मूर्ख मंत्री जी लाठी सब में मुदा करू तेल नहि मटिया तेल लगेने छियै मटिया तेल हाँ, रोबे करू तेल कहने रहियो लाठी में लगबे ले ला करुए तेल आनने रहिए लाठी में लगाबै लेल मुदा हमर बाबूजी राति में बड़द सबके सबटा तेल पिया देलखिन एक्चुअली हमर बड़द सबके सर्दी भेल छै ना ताहि दुआरे रौ बे बरदो पोसने छियै यौ इंस्पेक्टर साहेब एक्चुअली हमर दूगो दुलरुआ सार छै ओकरे हम सब प्रेम से बरद बरद कहै छियै रौ बह तऽ सर की कहै छी समस्त बिहार पुलिस के लाठी चार्ज के ऑर्डर ऑर्डर दिए की ए चुप कहलियो करू तो लाठी में भिजा के आनै लेल तऽ मटिया तेल में भिजा के आनला है हुक्का लोली जना सर हुक्का लोली छै सर अहाँ बिल्कुल टेंशन नहि लिअ मटिया तेल से भीजल लाठी से पोन पर मारबै तऽ तुरंत आगि छुरछुरेतै सार सबके
लाठी चार्ज शुरू करू सर आ तेहन कुठाम तका तका कऽ मारू जे डॉक्टरो के इलाज करे में लाज भऽ जाई

आइ पूरा भारत में सबसे बेसी आईपीएस आईएएस ऑफिसर बिहारे के छै हम सब जय राज्य में जाय छियै गर्व करे छियै कि हाँ हम बिहारी छी पूरा भारत में सबसे बेसी लेबर जे छै से मिथिले से जे छै से दोसर राज्य में जा रहल रे छै भाई तई में हमर सरकार के कोन गलती छै यार सही कह रहल छियै गलती तऽ हमर सबके छै जे हमर सबके जन्म भेल मिथिला में हमर सबके स्वर्गो से सुंदर मिथिला छलै जकरा अहाँ सब बिहार मे ब- बिहारी मिल के जे छै से नर्क बना देलिए नर्को से बदतर मिथिला भऽ गेलै आइ लोग सब दिल्ली बम्बई में रहऽ चाहे छै लेकिन मिथिला में नहीं रहऽ चाहे छै आखिर किए नर्क बना देलिए अहाँ सब मिथिला के है तो तोरा एतबो दिमाग ने देने छो भगवान देश के सब राज्य अगर विकसित भ जते तो लेबर कोन राज्य से सप्लाई करते पूरा देश अरे लेबर के कमी भ जते सब राज्य विकसित भ जते त फिर रिक्शा के चलेते जाकर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बम्बई में ऑटो के चलेते सब राज्य विकसित भ जते त ओहि के लेल हम सब किछु सोच समझ के मिथिला के विकसित नहीं क रहल छियै
पूरा अरब देश में

सेहो लेबरगिरी आओर छोट मोट नौकरी करै छै खराब फेलियर इकोनॉमी के पहचान छै कि नहि से कहू
रे पागल से तू सबटा राज्य जहन विकसिते भऽ जेतै तऽ लेबर कतऽसँ सप्लाई हेतै ताहि दुआरे मिथिलाके जानि बुझि कऽ गरीब राखऽ पड़तै ने जाहिसँ पूरा देशमे लेबर सबके कमी नहि होय अब तू ही कही बर्बाद कऽ कऽ छोड़ि देलियै जे छै से मिथिलाके अहाँ सब झारखंड उड़ीसा बंगाल ई सब बिहार से अलग भऽ कऽ विकसित भऽ गेलै मुदा मिथिला के नहि होबऽ देबो तोहर सबके मिथिला के हमेशा हमसब बाढ़ि मे डुबा कऽ रखबो आ जे छै से तू सब इएह लायक छै ने डैम बनऽ देबो मिथिला मे ने बाढ़िके निदान करबो तू सब सार मरैएके लेल जन्म लेने छे तू मैथिल सब मरैएके लेल जन्म लेने छे मर सार सब रौ भाय तऽ हम सब ठीका लेने छियै जे छै से पाछू सबसँ गरीब राज्य बनैके
समस्त पुलिस फोर्स लाठी चार्ज के लेल तैयार जी सर मुदा लाठी चार्ज नहि करबाक छै तहन फेर सर फायरिंग फायरिंग करबाक छै सीधे पिस्तौल तैयार कर रौबै सार सबके एनकाउंटरे कऽ दे नहि तऽ ई सब जाबे तक जिंदा रहतौ ताबे तक हक के लेल आवाज उठबैत रहतौ सार सबके जाने से मारि कऽ झंझटे खत्म कर सार सबके मिथिला राज चाही लेकिन सर हम मंगल दिन के तऽ जीव हत्या नहि करै छी सर अच्छा तोहर दूगो सैर कुमारि छोने रो हाँ सर बहुत सुंदर हो छै सर दुनू से बियाह कर लेबो अगर आइ गोली नहीं चलेला सार तो
हम पक्का गोली चलाब सर हम अपन सर सबके घातिर हम जरूर गोली चलाएब सर समस्त पुलिस फोर्स गोली चलबै लेल तैयार लाठिए चार्ज होबऽ दियौ ने सर की गोली तोली चलाब किया यौ कांस्टेबल जी एक्चुअली हमर बेटा काल्हि बंदूक वाला गोली जुआ में जाकर हार गेल यार रौ पाय अच्छा तो तू नहीं गोली चलाबिहे बाकी पुलिस फोर्स तो चलेबे करते रे तोहर गोली जुआ में हार लो नहीं हमरा सबके बंदूक में तो गोली चाहिए ना एक्चुअली सर हमर बंदूक के गोली तो वो एक महीना पहले ही जुआ में हार गेल रहा कल साँझ में अहाँ सब वाला गोली निकाल के ल गेले खेला लेल ओहो हार गेले लो बॉय

मिथिलाञ्चलसँ पैसा लै तऽ छै लेकिन ओकरा खर्चा नहि करै छै एक्चुअली मिथिलाञ्चलमे बाहर लोकसभ आबि आबि कऽ कमा कमा कऽ मिथिलासँ पैसा भेज रहल छै लगातार बिहार मिथिलामे दिल्ली बम्बइसँ कमा कमा कऽ मिथिलामे पैसा भेजै छै आओर उएह पैसा बिहार सरकारके इनडायरेक्टली टैक्स जाइ छै ठीक छै एतऽके पैसासँ घर बनै छै मिथिलाञ्चलमे तऽ ओ पैसा हर कोनो ने कोनो तरहे बिहार सरकारके टैक्स जाइ छै लेकिन ओ पैसा खर्चा होइ छै पटना आओर पटनासँ आसपास जो जे कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट छै ओइमे मिथिलामे तऽ खर्चे नहि करै छै पैसा आओर मिथिलाञ्चल